Барыгызга да хәерле көннәр, хәерле кичләр, кем кайчан карый. Без быел кабат Мәскәүгә килдек. Безнең быел да Фоберли конференция булып үтәчәк. Э, бер көн алдан килдек махсус. Менә шундый матур урамнарда йөрергә, кызлар белән аралашып алырга, төрлебез төрле районнан, шәһәрдән. Бүген инде без үзебезнең кызлар белән генә йөрибез, иртәгә инде үзебезнең Дагестан структурасы белән очрашу булачак. Таджикистаннан киләчәкләр кызларыбыз, төрле регионнардан шулай торып без җыелачакбыз. Хәзер мин сезне үзебезнең Татарстаннан килгән Дагестан структурасын дәвам итүче кызлар белән таныштырып китәм. Әйдәгез, танышып алыйк безнең кызлар белән, кемнәр килгән? Без барыбыз да Татарстаннан. Әйтеп үткәнемчә сезгә хәзер иң беренче чиратта сезне таныштырып китәсем килә. Ә юк, менә ул үзе таныштырсын әле.

Тиз күтәрелдем дә, бик тиз төшеп тә киттем. Хәзер шул күтәрелеп бара торган моментларның бер күренешеннән эпизодик күренеше. Командагыз зурмы?
Командам бар, Аллаһка шөкер, бар. Ләкин бүген мин үзем генә килдем. Командамны үзем белән хис итәм. Алардан поддержка зур, эшләүчеләрем бар. Эшлибез дип торганнар, алар белән тимерне кызуында сугып, рәхәтләнеп эшләргә була. Аллаһ Сабаның булса. үзеннән инде. сабаның үзеннән.
Менә шулай. Ә сезнең белән без дәвам итәбез танышуыбызны. Узган елны мин Гүзәл Айнуллинандан әңгәмә оештырган идем инде, э, хәтерлисездер. Менә бу елда Гүзәл дә килде. Казаннан безнең Гүзәл. Хәзер үзеннән сорап алыйк әле. Ул конференциягә әзер микән? Менә безнең теле конференция бит. Гүзәл, син конференциягә әзерме? Мин конференциягә әзер. Теге елны үзем генә килгән булсам, бу юлы зур команда белән килдек. Аллага шөкер, мин бик шат.
Ерактан киләме синең кызларың? Минем кызлар Егорьевскидан килә, Таджикистаннан, Татарстаннан. Менә шулай. Менә шулай.
Ә без инде бүген Татарстан командасы белән йөрибез әлегә. Иртәгә инде калганнар да кушылачак. Менә шулай. Ярый без шулай әкренләп үзебезнең әңгәмәләрне дәвам итәрбез. Менә сезгә күрсәтеп китәм, кичке якта менә шундый утлар белән яна, менә шушындый гүзәл әкияти бер шәп бер бинада безнең ике көнлек конференциябез үтәчәк. Шул кадәрле матурлык монда кызлар, эчен күрсәгез әле саның, тыштан бер хәл, ә эченә кергәч, эчендә аеруча матур. Шул кадәрле менә сөйләп бетергесез монда килергә кирәк. Безнең бүген әлеге бик матур әкияти бинада конференциябез булачак, кызлар. Хәзер мин сезгә якыннан күрсәтим әле.

Бик матур локацияләр ясалган. Без кызлар белән шундый матурлар, барыбыз да шундый кызыл киемнән. Татарстаннан без аерылып торабыз. Хәтта безнең янга килеп, бездән сораучылар булды. Сез татарлармы дип, кайдан килдегез дип.

Ир-егетләр дә сәхнәгә чыкты. Менә аеруча Юрий Танкашев дигән кешенең дүрт звание ясап сәхнәгә чыгып шик алуы бик гаҗәп. Гаҗәпкә калдырды. Шок катырлык хәлләр. Ир-егетләребез дә килә безнең сетевой бизнеска. Бу бик тә безне шатландыра. Шок катырлык. Молодец кеше булды бу. Чыннан да алма төшәрлектә урын юк иде, шаккатырлык хәлләр. Бик матур киенгәннәр, төрле регионнар, фотосурәтләргә төшеп, рәхәтләнеп, аралашып, команда белән күрешеп, Дагестан структурабыз белән күрешеп, аралашып йөрдек. Әлбәттә, сәяхәтебезнең һәрбер мизгелен дә күрсәтеп бетерерлек түгел. Шул кадәрле күп видеотасмалар, фотосурәтләр булган кадәр җиткерергә тырыштым сезгә. Аллаһ теләсә, киләсе елларда да шулай зур командалар белән килергә насыйп булсын иде. Кайттык, хәзерге вакытта Казанда аэропортта. И шушы мероприятиедән кызлар үзенә, үзләренә ниләр алды? Нинди мотивация белән кайттыгыз кызлар? Бик зур мотивация белән кайттык, бик шәпләп эшләргә дүшәмбедән үк башлыйбыз дип белән кайтып киләбез. Үзебезнең хәл дә калмады инде, ләкин без тырышачакбыз һәм чиста тагын киләчәкбез. Алла бирса, амин, амин. Гүтия. Сәлам, кызлар. Мин уйлыйм барыгызга да барырга дип. Ник? Потому что дип әйтергәме инде урысча. Анда баргач, үзең ишетеп, тыңлап утырып, бүтән үзеңнең выводларыңа киләсең. Шуңа обязательно барырга, былай моннан ишетеп, тегеннән ишетеп кенә түгел. Обязательно барырга кирәк дип беләм мин. Шулай булсын, әйдә, Линиза апа.
Кешене тере килеш күрү үзе дәрт бирә, күңелне уята. Һәм аларның сүзләре йөрәккә үтеп керә һәм сорау туа. Мин дә нәкъ шундый ук кеше. Аларның берсенең дә миннән артык җирләре юк. Һәм сезнеке дә беркемнән дә ким җирегез юк. Нишләп без шулай эшли алмыйбыз? Кемдер эшләгән икән, без дә эшли алабыз, кызлар. Яңа кеш, Яңа дерт белән эшләү өчен менә шушындый җыелышларга, очрашуларга, форумнарга барырга кирәк дигән нәтиҗә ясауга дип киләбез. Һәм Раиләнең сүзенә 100% килешәм. Дүшәм белән понедельниктан яңа көч, яңа дерт белән эшли башлыйсы. Бергә-бергә кулны кулга төшеп, иңне иңгә төшеп. Бергә булганда, бердәм булганда аны команда белән генә эшләп була торган булып кабердер безнеке. Амин, амин. Амин.